Awle, chhuah hnihna ah chuan a tu leh fa tawnhriat ngaihnawm tak tak nei, rangva chal tak tak te nen kan ti ho thei ta a. An ni hi ka duhthusam leh ka beisei ruk angin a kar lakah an rawn thu thla ve hlauh mai a, ka lawm tak zet zet a, hlim takin kan titi ho ta a ni. Tin kan sawi leh duh chu. Video a mi ka kawm reng reng hian phone ka lo khawih fo thin a, hei hi an mahni ka zawt tur ka lo ziah lawkna leh an sawi laia ka zawtna tur ka lo chhinchhiahna te ni vangin min lo hrethiam thin dawn nia. Tin,
ka rangva ka thil tawn pakhat chu Christmas i aiah hianin khawnge chu lah hian sa Lo chhuak te kan chang tih ang ka ti a, vaithang kha ka kam bawk a. Tichuan in ka vaithang kam lai khan in min rawn au ta a ni. Ka pu min rawn ti vak mai a. Kha tunge mawni dawn kan tu te ho kal kha. An hawng har deuh a lo nih dawn chu a ka ti a, kan au let a te a ka ti a, min sang an awm si lo a, tichuanin tlang sang ni a tla tan tawh a chu chuan a haw ve ta mai ka ngaih tha lo deuh kha, tichuan ka haw kha kawngah khanin ka lo nghak rilru deuh reng a mahse engin Tumah kha kal an awm si lo a, in kan thlen chuanin a thim lek lek tawh tih khanin kan zawt ta, Teia vawiin khan eng tih hunah a ngain haw ka ti a, ah ni tlak hmai niin kan thleng daih alawm kan ti bawk a ni. Kha kha chu mak ka tih ang reng a, min rawn ko chiang lutuk a, chu kan makpa fapa chu, Tih a ka ti mai thin a koh nan hian ni. An thlam hmun vel atang khan min rawn au te ni.
A nih chuan chu ram mi kan han tih ang chi te pawh an va nei mai awm ve. Ve deuh chu ni mai thei. Aw. Chu tiang lo chu ni le
ram mi le ram huai lam hnathawh ang te i ram vana i tawng em? A thawm thang va te. Tawng hran lo a amarah chu ka tawn mak deuh ka tih chuh. Sawmi mau chan kan tia puk nuam deuh mai sei deuh mai hi a awm a. Tah chuanin ka rangvak kha kan lut phei ta tlaiah hianin chuan hmawng a piahah khan a awm ta ni. Hmawngah khanin Hau huk ni mai hian ka hria. Padum chal rang ruk mai patling tia lai hian ka va hmu mai a tawng kha. Kha kha rawn ban phei ta, ka lam kha min rawn pan ta. A kakpui ah khan tian a thu ta vung mai sia. Enge tinge ni min rawn pan ka tia hau huk te chu ka a thiang lo kan ti thin a hmanlai chu. Chu chu. kah kha ka tum lem lo a mahse tihian mi rawn pan hnaiah khanin rapna deuh hlek ka nei hle a tichuan kan kap ta a kan kap kha ka hmu ta reng reng lo mai ni a khawi ange ka tla ni se hmuh loh ngei na awm lova tlan ni seng in hmuh loh theih loh a ni sia tichuan a Khami a buka kha bawng buk kha a hmi luai luai bawk che. A ngaina kha ka hrethiam lo a lutuk a. Chu chu mak ka tih ve deuh chu a nia. Tlan in se chu a thawm mah pawi hre tur a nia. A hmuh pawih hmu tur a nia. Hmu tur a nia. A hniam hnai te ang mawle. Luih luih te kha ama tih chet nge ni zui ang a. Thil dang in a rawn ti cheng e pawh hriat tawh silo anih chu le.
Kha kha ka hre thiam lo a. Aw, aa mak e. A ni le, i sahan ka thi ngei a, tura i ngaih bo le a then chuan satiang chhar ten tih a, khatiang chi kha i tawng ve em? A khatiang chu. Ka tawng lo vawi khat erawh chu sairil a tam a helai kan dai thlang ah khuan in ka kap a chu chu kan an kal phei ta an tlan phei kha
a Ruah kha sur ta sia, um zui thei ta lo a. Chumi a hnuah chuanin kan U Sai Buanga khanin ka kan chhuina tawp thlang loh a khan a lo thi a lo nia. Chu chu sakeiin a ei a, sakeiin a ei kha. A lu chu la lak tlak em in tih em in rawn hril a. Chu chu ka sak ah ka lak ka man loh chu a ni. A va uiawm duh dawn ve o. Nghal lian pui mai hi chu a nih in ka ring a, a lang lian em mai a. Tian a lo tlan chho deuh zut zut lai kha ka va kap ta a nia.
Anih sa hi i chhinchhiah dan engzat vel nge kap a i inhriat? Aw sakhi a chin chung lam hi somriat panga ni ka hria ka ka tam ve hle mai a tin mak ka ti le bawk chu aw hei ram zau a pa nen hian in kan ram kan ria ka chu chuan in e a bung tur kal khan hei zel chu ka chhuak thar tawp mai a la awm hla lo tawp ang. a ti a han thui teh a ti a ka rap a ka rep kha si lai kha ka phawi zawrh a tichuan in ka kal ta hman hmawh deuh kha kan chhak chu khelpui tlang a nia khami khelpui tlang kha lo han thleng hman daih tawh a sia tichuan in ka han thleng chho kha A hnu bik kha hriat theih loh khawp keng kha lai kha hnim thei kha an lo tlan nasa khawp a.
Tichuan tlan nasa em em mai a, a eng phei vung mai a, kan hawi kan hawi tiin ka hmu si lo a. He laiah hianin kan chhuk thla mai te ang ka ti a, hmanlaiin chumi kang bulah chuan thlam kan nei a, kan thlam hun lai vel hi ka zuk kal thla mai te ang ka ti a, kan kal thla kha thui lo te kha ka zuk kal kha a zuang ta phut mai a, tichuan Rairuang buk hi a then phuk mai a, tichuan ka chhui zui ta tihian a kal zel kha eh ka um pha lo sia hian a kal kha tih hian a nu hi a rawn rul chuk leh zel a kalna khan tin a hran ah khan tih hian a kal phei leh zel a tikhan in a rawn rul chuk leh thin a a vawi thum a rawn rul chuk nen khan in kan in nang ta ni ka hma khan ding run mai a tikhan in a dar ah tak hian a awk a tih a kan ti a a tlawl ta tlat. Hmaise lian ro pui se se chal tia hi niin ka hria. A thi a hang muk mai a. A dum sun mai se. Puak thei ta si lo vawi tiang kan kau a tiang kan hmet leh thin a puak bawk si lo. Vawi nga ka cheh tir a puak thei lo a. Tichuan in Tlan ta zauh a kan che vel kha min hmuh a khan in a tlan ta kha tih hian ka um zui thla thauh a. Mahse thlang lawk kha feh kawng a ni ta. Feh kawng chin ah kha chuan in ka um zui duh ta lo a. Chu chu ka sawi a sawt ah pu kan thian pasat a thing sultlang nuam ah sawn ram vak mi bawk a awm a. Chu chuanin hniak bial a kan ti a, a tia chu chu a sazuk kha hniak a bial a ni, bawng hnu ang chiah hian kha kha he sa hi chu silai puak thei miah lo a lo ti ve bawk a, tin hetah tui rial dungah an lo chho a, khiangzawlah te khuanin. An chena sa sa duh kha khi sumsuia kan tupa sawi thuam a khan in a sawi bawk a, hniak bial a tih kha an lo hre vek a, mahse an ni pawhin silai a puak thei lo an ti tlat, an kap puak thei lo tlat. Aw, an ni chuan a len zia an sawi tho em? Sawi tho em. Engangin nge an hmuh ve?
Ah chu ka hmuh ang chiah bawk chu. He chutiang a nih chuan sechal tiat angai hmuh chuan a sum zawngin engtin nge nia eng zat vel nge nia i rin kap ta la sum khaw chung lam fe ni ngei.
Chuan rin thiam ngaihna ka hrelo sum kua te chu tlin awm tak a nia. Sechal tia chu tilo sum sawm te pawh tling awm a mawi a nih chu le. Ah lian tak a ni. Chumi hnuah chuanin Sazuk a chal lo deuh a patuai kha ka kah ve leh ta khelpui tlangah bawk chuanin chuan an kan ui kha ka hruai kha eh lohva tura kal kan nia silai kha ka keng a tichuanin. Pu Tanga nen khanin kan chhui ta a ni. A hei la awm ngai ang, i chhui mai teh ang, i pei lawm mi? a ti a, e pei e ka ti a, tichuanin ka ai upaday a nia, kan chhui chho ta, tikhan ni kha lawm ruai tura chawhpun lian ek awk a ka nia, kei khanin ral tui thawl khat khanin, Bawng hnute leh thingpui in zat khan ka pawlh a, ka chawhput nen khan te hmasa khan kei khan ka chhui ta, mahse mi tlak deuh mai a nia, kei ai khan a lo rawn kal fel thak thak reng a, thelpui tlang kha kan han chhui chhuak ta a hnu a lo tam lutuk ta tih chuan in tih bik na tur kan hre lo, thingte kha an lo si kheng ret rut mai a. Chuan kan han kal phei ta kha chhuina bik tur kha kan hre ta si lo a, hnu thar tam lutuk kha a hi i zawh phei reng reng tiang kan ti a, khelpui tlang sang lai takah khan an lo tawm khawm lo nia, tikhang kan ui hruai khanin a va bauh ta, tichuanin Thlang lama pathum tlan ri kha chu ka hria. Hetah keimahni lam pan khan pakhat a lo tlan phei a, tichuan a tlan lai kha ka lo kap ta, ka kap thlu ta lo. Mau pali kha ka kap tlang thla a, chuan a nghawng ah tak khan ka zuk kap a, tlu tawp mai. Kan vannei a sin, tichuan le. Mu vum thur mai se engtin nge kan ti ang kan ti a a kan pahnih ngawt chuan tih ngai na awm si lo a a lo vat ho kha zuk ko mai rawh ka ti a tichuan te tha tho tak khan ka kal ta an lo chho ta. Tichuan kan han chan ta lawm. Pasarih kan zo tawk chauh a ni. Lian ve tak a ni. Hei ka koki hi a rual a ni a san lam khanin. A ni a lian hle a ni tih ka hriat a. Tichuan
a ke atang khanin ka teh ta chiah a. Tihian ka ko ti rual chiah hian nia. A san pawh sang hle mai a. Nia an lo sang. Kum tal chuang fe chu ni dawn tih na nia. E ni ang.
Pasarih in zo tawk a in phur chu. Pasarih khan kan zo tawk a ni ta. A ni ni chin a i sawi Nghalian kha Sanghalian kha eng tik kum vel nge ni ang?
Sanghalian maw? Aw. A chu mau ta hmasak chu. E sawmnga pakua bawr vel kha a ni ta a. I tun khua hnu deuh hlekah pawh sangha lian danglam bik hmuh in la awm tho mai maw?
Hei hian a kap a. Aw. Tichuanin
sangha lian chu maw? Aw sangha lian kha a kap a.
Hu hulai khel te. tlang kan tia khan ngor tung a ming biak tu biak moi a o chuanin kei chu ka tel ka kal ve to lo chung chuanin a hur khan run zuia pathum in an run zuia sum ruk te ang kha chu te tak te in a langa o ani chuanin i chu a lian a chu hetia an han nger apiang hianin an ngek tuar tur a ti e tiang khaw chuan an hlau a mahse a kap kha tihianin a chhui ta an tukah khanin mahse a hmuh lohna. An kal lohna lam mah khanin kal lohna tih ila tin an chhui kha kawr tihna chang an hre lo a kawr dungah khanin an kal khatah khanin lo thi a chhiah tlang ho khanin an hmu a a lo tawih tawh deuh a chu chu zuk la rawh se.
Lu te chuan a lak tlak mai thei an ti a, Saezu kala a ngho chu la, a ngho chu hetiang ang chen vel ang hi a ni. A hmu van chak awm ve, a lu a ngho chauh nge lu nen chuan la? A lu chu la tel lo a ngho a. Aw, chu chu suhmeng zat vel nge ni ang le? Amah hi?
Eng zat nge ni biak a i rin?
Sumkua vel nen a? Ae. I kah dan vek te chu rawn sawi la tha tur aw. A sei zawng a? Aw, a sei zawng lam khat. E,
i kah dan vel chu ngaihnawm deuh a awm ang em? E, chu sum ruk vel pawh a no ang, a no hruai ang chauh ni maw? Umm, sum ruk vel pawh a no hruai ang deuh chauh ni. Chuan sum kua chu tling tur a mawi chu nia.

Kei in pakhat tih ang chu ka kap a, a lam tual hi aah awm dep dup mai chu lah khan maw thing ah kan lawn a kan thlir vel a khawi lai ang e ni ka chiah thing ler aṭang kan thlir a chu lah kha chuan in a lam tual hi awm dep dup mai ni. An che tla hle ni maw? Che tla e. A rual a awm chi hi ni ve deuh tlat a, hu hual tu ram sen ram ah pawh hian an awm thin a maw? An hman deuh kha chuan an kap ve zauh zauh a, tunah hi chuan le ram vah te hian an uar ta vak lo a. Kap ta lo. Ka pa te tlangval lai pawhin hemi hual tu ram, sen ram lai vel te hi sazuk an tam a khang kha an kap thin alawm. An zim a maw? Tiang chuan. Sen ram vel sut tam na a nia. An leh in sanghal hau chu in la dah tha em? A awmna ka hre tawh lo. Hawiah nge ni ka hre tliang tawh lo a. Hei hi chu dah tha deuh tur a nih hi chu ka ti ngei a.
A sei em mai a, a tin chi sin teh em? Hetiang chen vel hian in a kawm a ni. Aw. Kawng vur awm e ti hian tiang kha kan la hmu lo.
Api khawi kan han ti ang chi deuh kha ning em?
Api khawi hi chu apui ani ta. Apui ani si mo.
Api khawi kan ti chu apui chhur. A pui un te na ani a kan unau nam dang te tawng a. Tang kan la kan ni. Avangai nom e. Ani Kha ang lo deuh te khan sawi leh tur awm in em min ram vah chanchin ah khan a aw a aw lam te pawh. Eh, a aw hi chuan in savom hi pakhat chu kan awk a. Aw. Tin tlak ah hian in panga kan ti tla. Aw, ai. Ah.
Chung chu an lo thi tawh thin nge in beih deuh tho te ngai em?
Vawi khat chu beih a ngai a tihianin a dang erawh chu a bulah khan an tla tawp a thi mai thin a khi mi tlangpui pa chhingchhipa kan awm lai khanin i vawmruna an tia chu chuanin a tlak siam dan min hrilh a chutiang chuan ka siam ta sumruk te sumnga te kha kan ti ta ta ni a a zen heti an pawh phawt chuan in a chhun fuh lo thei lo chu tiang chu kan nia a ti dan lo hre hlo ani mo ne a ti dan lo hriam min hrilh kha a a fuh ka ti khawp mai a e kan zona a an hlim pui thin a si hei zawh tur che ka langa sia in thlahrun awm ang reng tawin ka hria e khai mai mai a in kawm khawm duh deuh te pawh kan ring a a ni chuan han zawh zel te pawh ka la duh a he zawh tur che ka la nga a hei sava chung changa te pawh kan kai chho zel ang a kan rama sava vang tak mai ma se kan state sava ni tlat si va vu hi va vu hi tun hmain a awm ngai em helai rama hian E hria vavu vavu chu
ka hre lo a kawl nghawk te vahai te hi chu awm ang aw varihaw te awm em awm e varihaw te chu ka kap thla ve a aw ani a a mawi khawp a varihaw chuan
i hei vahai hi an tam khawp mai a chu chuan in Khuanghlira hian tlana hmawng rah nen ta khan thang ka kam ta ni ti hianin thing tuai kha tian ka kham tuk mai a hetia han kal phei a dawm tur leh a hum tura khan thing tuai tha deuh deuh rinawm deuh deuh kha ka kham tuk mai a tichuanin ka kam ta tihian vahai kha nen khuangthli khan rawn tlan kha a ka awk ka awk ta mai a sawmthum ka awk a ih khuangthli kungah chuanin i sawmhnih panga ka awk a mawngah hi lai khianin ka kam a tah chuanin ka awk leh bawk a panga ka awk a tichuan sawmthum ka awk a pakhat chiah tha Kan awk vang ta ni. Tunah hian vahai an awm tawh lo, a reh vang vang. Tichuan ina piang mai khanin ka awk mai sia nuam ang reng khawp mai a. Ani chuan. Vawi khat chu. Khilai hmawng a ka kam ah khan pathum hi a rual in an lo awk kha. A buk ri khin a ri hlup hlup mai a. An tal ri vel maw? Aw hei va hai te chu Muti ah hian nia maw? Tih ang khan ni daih a. In thu dang in thu dang a ta lai in
ka sava ka kah khumi khulai thu nen family nau nen hian hmarchang ka kap a.

Kan kal ve ka hnungah an awm a, a hmanin kan chhui tawh ka chau deuh hlek a, mah a hruai ve ta che u, a kawngah khan kal lo ula ka ti a. Tichuan aw le an ti a, a hnu a hnu kha kan an hlauh ta tlat mai an mah ani khan. Tichuan kan han an han hlauh kha. Kan an ding kual taih mai a, huan naute nen khuan tichuan silai hi keng ve rawh kan ka tia khu ka nau khu ka u fapa khu kan ken tir ve a, tichuan a hnun hlauh ta sia kan han zawng kual a tikhan a kha ka ta kha a lut reng alawm kan tih kha kan han insiam kha. Kan thianpa pakhat khan, Saul e, sala bei ta ngai lo chu Saul e, a tia. A hma kan kal chhoh pawh khan a hnu kha rul chuk chho nuaih tawh mai ti hian ka hlauthawng tawh reng a, a hnuah khan kal lo ula, a hnuah chat chat khan a rawn bei dawn chu nia ka tia. Chuta kan han bei chho a hnu han hlauh ta kan han ding kual chu, Taka luhna awm reng alawm kha fimkhur ula ka ti kha hlam lekah han lo ding zum zut mai a, an rawn phin phei ta lo. U kan naute nen khuan kan in tlar phei a, pathum kha min han phir ta thawt mai a ni, mau rawp karah khan. Kan tlu ta, silai keng zawng kha silai keng lo kan nawn pathum an lawm a, hreipui te an keng a, kan thawkpui a nia, hreipui nen. Tiang khan kan bei kha nia, an ni san la vei ngai si lo a, khu kan nau te khuan la tlei rawl deuh a, chung lai chuan hei tunah chuan patling an ni ta awm an ni pawh an han bei kha, an han tlu thawt mai kha kei phei chu. hemi a dar thuam laiah hian ka uaina mau kha a rawn rawn phing tlu sia a sangha leh ka zu thut ta min phur ta nia kei kha tho thei mang lo khan kan tho ta he hliam te kan awm em ka tia kan nau a khuan he uta thang a hliam na sa mai a tia a helai hi lo tai chat phei vek mai a a kiu bul hi ni kha thi suk lo nei deuh an biak hlei thei lo a ne nge pasal tha tu renga te tiang te om mai mai le kan tia ke khan mei zel kha zuk tir u ka tia mei zel khan han khor chop chop chop an han fo tir ta ka khan a re deuh ta a re deuh chuan hei chuk lo ni bo ka kan nuai tha le nge ka tia an nian lat lei rol deuh sia An hlaun khur ti ti emaw hawr a u kan bei thlang e hlauh awm tawh miah loh chhuk zawng ania chhak lamah kan awm tawh dawn alawm ka ti a mah erawh chu thiante kha tianga hliam tawng hlei thei ta lo kha chu i kai mahni u te kan hruai te ho zawk khan an phal ta lo a chuan kan inhruai haw ta. Kan ute pahnih kha huai se chuan hreipui khan che a lum mai thei a nia, an bul a ding reng a, ka hau nghe nghe a, in va han dawi che pawp mai ti che u ka ti a kei khan. Kan awmna kha mau tam rawp hnuai kha nia in thir filim theihna kha awm miah lo a nia, a chet hian kan che thei lo, ni lo se chuanin pakhat zawk zawk silai keng khan kah mai tur a nia, a a rana a rawn zia chu. Chet hman hi ni lo reng reng fei khawh ang zawk khi ni mai a rawn khawh kha maw kei pawh mau ah khan ka uai a nia ka uai na khan mau tam kum kha ni sia a rop sia an rawn delh tlu phei leh si an ni khan a mi chiah kha sangha kha ka zu thut ta nia kei kha hetiang le an awm na ang thleng vel khu chu mi phur thla ta kei kha eng angin nge ka pawp hi a bal vek em aw ka ti tawh a maw. Amah erawh chu an a lo berah khan ka tang ta an ni pahnih kha an sil deuh ta. Tun thleng hian kan thianpa phei chu he lai hi a leh lampang hi duh angin a chet theih lo. Tai chat phei ta maw. Khuh in nu unaupa te hun ang.
I la en sak dawn nia a taina pawh maw a ser ruah a lo.

rap awm tak a ni ve a, Ngalchang hliam chu. Ama erawh chu a kawngah an mahni pawh ka hrilh a, a kawngah khan awm su ka ti a. A kawng chat chat hi rawn beih leh na ania maw? A kawng sir deuh awm chuanin mi pal tlang mai a. Kha kha pasal tha deuh ni chuan a kawng kha eng nge a rawn bei kha a kawng peng a lo awm chuan a tlan tlang kha kah leh hman ngei ngei ta a, a tura kha ania.
Sahngal hi an hno hi a hriam em em mai. Helai a lungtat kan tia an han tah ngat phei hi chuan a hriam viau mai an tih a hi. Khulaia Nghalchang lian an tin sawi huai huai. Khumi u te nen, khumi nau te nen a changkhuk an nia. An tep chup chup mai a. An innawr ngek alawm kan tih hi an lo innawr ngek miah lo mai a. I a hur inchuh chu. A palian in an chang kha hetia va tih hian chuanin sum ruk vel te kha chu an er ngawng ngawng mai a ni, an ngek ruai ruai mai a ni. Khami a lirik kah a tum kha maw? Aw.
Hetian an sawi a ngai tlat.
An rawn chhuk thla,
thlam tul tlu awp ah khan an tawm ta maw? A hnuai kha herh se a nia. Khami khan tlan ta kha an rawn chhuk thla khan nen, hur zui khan dar thum leh chanve ah chiah chiah an rawn chhuk thla maw? Chuan kan thianpa hian a chan nal a siam zo lo a, ka zuk faifuk khan ka zuk hap a, a thu ve ta, an rawn chhuk tla ta. A sum ruk vel pathum vel kha chuan rawn hmasa a ti hian a nu i a nu tian kawi zeuh ah khan an rawn tia an rawn pan leh tum kha a ni hla deuh awm khan a rawn ngher kha kan lamah a rawn kal a, kah thluk theih reng an ni. Mahse len em avang khan ka mit kha la hla deuh kha an hur zui lai kha ka han kap a nia maw? Zuang zawk mai a zuan na khan thi kha bawt tun mai a ti khan an han chhui ta. chuan thlam ram a lo awm a chumi ah chuanin bulah chuan a thi teuh mai a mahse thlam ramah khan a bawk ta zan te nia i kal khalh ang u kan tia mahse kan khalh hman lo ta thlam rama thi a buak bak kha chu bawt a lo awm a a tukah a khawtlang ang deuh thaw hian kan chhui a len avanga kan sawi len avang khan kan hmu zo ta lo a. Kan pu ka kan nu u hian kawrah zawng ula in hmuh mai ang a tia, hei zawng ta loh chuan ka u te ho kan vengpa ho zawng zawng ti mai ang tih ang chiu chu kan chhuak vek. Tah khan kan zu hmu lo chiah chiah a, he laia then chuan kal. An kalna khan liam deuh hret che chuan a sul hnu kha hmuh thlak theih tur a nia. Mung lui thlen te atah chuan changel hi ka an zo lo a, tia chuan a lo thi a. Chhiahtlang ka thian ten hei sangal kah ngei kha nia nge i a ruang te i hlawm duh tak in a eng emaw lu te i lak duh tak in an tia. Mahse ka zu kal a, kan en a a ngai ngai khan chuan a lo la awm vek mai a. A chhung kha kan en a Lung hlir kha ani tawh a. Mahra chu ruang kha kan tia ka hlam khat chiah chiah hi nia. A sei dang phei mai tawh. Khatiang kha chu sei tak a ni hlam khat chu maw vawk te pawh hi lian taka kan ngaih hi han hlam ila hlam tling hi chu vang tak a ni. Tichuan a lu ka la anga ka tia ngho nen. Mahse a ngauh leh lam pang khan lo la ve maw a hmutu te khan hnuai lam leh chung lam kha a ho ta riau khan ka hria a ngauh leh lam pang kha kan la ve ta a sei khawp ti vel dawn hi chu ni a pui khawp hetiang chen hi lo awm pui tak a ni riau riau chen vel hi aw aw chuan sei tak a ni. A kum pawh a tam viau mai thei sin. Nge nianga a thang duang chi liang le? tih kha.
Pui ve tak a ni. Chu Setpiat chu ni ve mai a?
Sila.
Ka tia, Bawngla te hi chu a rual khat mai awm ange ka ti a, ka nen chuan. Bawngte nen an khan in alo tehkhin chi teh chiam lo va maw? an hniam ta a, vawk pian ang deuh hi a ni mai a, vawkah hian la hniam leh deuh ta a ni, engemaw an intih kul chuan an sang khun ta maw? Vai vawk ang hi a ni mai i sangha chu.
Tapchhak ti ti a ni bawk a, kan sawi leh mai mai teng thil hi. Khutah kan feh a lei tla pawp kan ti a neih kum khuan hmeichhe bat ser kan nia, Sunday nin ka u nen kan nu nen kan feh a, Kan chhuk thla kha kan ri te buh khan lo ei deuh duai mai sangha khan a ka zu fin fi anga i an ei thar ni chuan ka chang ho nghal dawn nen lo han ho dawn nia ka tia nen ei na sa khop mai kan chang nghal ange ka tia chuta chuan kan nu nen ka u nen kan nia chang tura kan in buat sei ta vai lo hmun te kan han thlo ta ti khan
Dar hnih vel dar thum a rawn ri dawn tih ah khan kan nu in chang tawh rawh khu mi an kal tawh khu a ti a. Tichuan hu ka zu tia ka zu kuk a. Biak vel a chul kan tia chumi thlan vawng bul atang chuan commando form ha hian silai pu hian hian kan hmu thap mai ni ka u te kan nu te nen chuan min rawn thlir chho vang vang mai ni. Tichuan aa ka zu kal ve tawh rawh an tia. Ka zu kal thla ve ta, kan u naupa Ramliana buh khan ei a, hetia chhuk thla ka tia a va kawi phei deuh hi nia, a va lang thei chiah lo va, a va kap har em ve aw ka tia ka nghak reng mai a, ka va kal ve dawn chuanin ka ti tlan sak anga thian tha kan in hmu thiam lo mai ang tih ka hlau sia, kah tak kha awm si lo va. Ka va phei ve ta kei chu ka hma mai a kal kha nisia mihring reng reng chu ka va hmu ta lo a maw chuan ka va kal phei ta sanghal pawh chuan tlan chhe vek a tichuan e khulai kan kalna ram lian avau vut dup mai kha ka zu kal thleng thlang a nu mathar a awm lo chuan Haw daih teh ang ka ti a, tichuan ka zu kal hla a, nu hma thar kha a lo awm si lo a, ka hmul chi kha a ding ve deuh sung sung a, ka chho leh ta a, kan nu te chuan eng atinge i lo chho leh mai a nia, mihring reng reng an awm lo tu mah a ti ta sia, ka ka hlau ve deuh a niang. ka chang ngam ta lo kha kha chu silai a pu nge ei se command the form hian thingpui khan thil la a in ha ve nge ei se maw
eng mihring nge niang ti lai a kha la haw bik chu rilru in a dap a maw awm chang mah ila A vengtu ni mai awm mang e ka ti a. A ni hmel tlat. Tah chuan ka chang ngam ta lo ni.
Chu chu ka thil tawn ah chuan mak ve khawp. Ka thu ve rawh. Mai. Khawngaih thut duh.
A nuam tia tak chhaka ti ti khawp ka nuam hi awm lo reng reng pu Zopa tan chuan. Kha kha chu mahni a hmuh kan ni lo a. U ten mahni nupui te ngei pawn an thlir thlak ve thrap kha nia. Ka hman dawp fawm. Chiah chiah mai kha a ve mai sia maw? Min rawn thlir kha min rawn thlir chiang em alawm. Rawn hawi chho vang vang mai keini ho kha Thlamnam thlakah kan awm a nia. Hetiang kha chu a nuam vak lo. A nuam lo tawp a. Ram kai chuan maw?
Sakei ka kah dawn tum chuanin ka kah hma chanah khan mumang ka nei alawm. Ka mumang, ka mumangah chuanin. Hetah Aizawl lam pan khuan kan lo kal tha a, Melriatah chuanin nula hmeltha deuh mai hian min lo thlir vang vang a, inchhawng sang deuh atang hianin tichuanin kan lo inkawm ta a, tichuanin a ka dum kha lo ti leng khawp mai a, amah pawh khan min lo ngai ve aniang chu. Tiang chuan inkawm kan hi khi hi kan khawtlang a nih hi ka lo ti a ti hian Melriat atang chuan ti hian kan khawtlang hi tin a lang ta zam phei ruih a kawm deuh hian maw khi hi kan khawtlang a nih khi ti hian ka lo kawh hmu a tiang kan lo inkawm a kan lo hlim khawp mai a. A tukah chuanin sakei chu ka kap ta mai a ni. Chu chuan a entir angin a va ngaih theih awm ve. Nia, a tiang chuanin ka sakah dawn a na zawng chu ni lo in tiang chuanin ka mumanga nulaiin a min lo ngaizawng em em ka tawn hi chuan a. Thlen lo reng reng te changa ka ziah. A nih leh i nula hmuh te chu a ngai te nge mihrang? A ngai pawh ning ka hrelo mihrang a kha tih ang khanin
a ngai kha chu ni chuan ka hre lem lo thin a mahse tikhan min lo ngaizawng em em mai a kei khan ka lo ngaihzawng ve zel bawk sia tiang chuan in. Tawnna thlen chuan rang va than rang va than lai chuan in Zana nula kan keu dawp chuan kan kap ngei ngei. An ti tlat mai. Marawh chu kei chu ka sawi chhuah chuan ka kap tawh lo, ka kap thei lo. Sawi chhuah miah lo hian maw? Kan an kap chiat a, nizan ka mumang kha a ni maw? Kan hre chhuak ngei ngei. Ka sawi duh ngai lo reng reng. Ka ti ang ka kal nalh mai a, ka zu kap leh mai thin a. Chutiang chu in hmung un em? I hmung un em? A hmung un e.
Tichuan. Mumanga kan hmuh chuan kan chhuak nalh zel. Kan pu.
A sual lo reng reng a ni. Kan pu lian zama sipai ten chuan pawh khanin Nasi zawl a nia a te hi mi ti mai mai thin a. Pathian malsawmna a ni sakah te hi kan tia then chuan an tia. Mahse lehlam chuan malsawm vak lo. chu zep chu rual a awm lo. Lasi zawl ka kawm tun hnai ka chuan Pathian malsawmna kan tih a ni lo ti tlat. Aw kei pawh ka ti a lo, Pathian malsawmna a ni lo. Mang atang khan min rawn pawl a maw? Mang atanga min rawn pawl khan kan kap zel mai a ni. Malsawm vak lo a nih na chuan. Mai awm ang ang a nia. A ni pawh chu tiang chuan a sawi tlat mai. Hei i Pathian khawngaihna a zara tianga Pathiana harhna kan han chan ve tak chinah hian hmuh mai la, kal mai la kan kap tawh lo reng reng. Pathian malsawmna chu ni chiah lo.
A nihna tak takah chuan. Mei awm tak e a. Thangtharah chuan ti mai la tun hei a rei ve deuh tawh a. Kan veng dan asan sanghal kap hnem ber te pawh ka ni ve ang a maw?
A malsawm vak lo. Engzat ngei kang. Aa, sangha hrim hrim hi chu nih sarih vel a ni ang. Chu ka kap ve ta. A ni le, ramsa ah heng sangha leh sangha, sangha leh sakei tih ang han insual te hi in hmu em? In hmu tawh em? Aa, hei kan pu tu leh
hemi nau bawk te nen heng ho ten kan veng hian kan hre tawh alawm. Helai tui dum kan tia. Sihpui kam ah hian rawn insual thla nasa mai a Savawm leh Sakei. I tel ve em kha khan. Sawmriat leh engtik kum nge ni aw? Riat riat nge riat sarih kum?
Bawr vel khan kan inlawm ho a, lawm kan ruai a. Hei kaini chu kan la. Tlangvala ka pu te pawh hian a ka tia, min zu en pui alawm. A savawm leh a sakei insual a kha. Tulal chung a nunga te lamchhip ho te lei let nei ho te nen maw kan zu en alawm. A khanin a thi zawk chuan awm tawh ngei ang kan tia. A rawn bei thla nasa mai a, pakhat khan a ngur a, a ngur karah khan ui dawih zawih kawng hian ke lo chul mai a.
an zut lan thla a lawm chuan el kha hung kha se luai luai zel mai a ni ti khan chuan kan han en thla a kan thianpa te kan han pan chho kha lui dung chhe te kan han zawh kha lei let bakah khan kan thianpa khan lam sip khua kan thianpa sawi a bial cham bial tlang samna chem kha la lawk a a savawm min rawn pan thla kha lo ti a tum a hei ka pu hian an ni Valuepa in. Aa, ti su ti sui che fuh lo zawk ang a ti a. Thang lai vel kha rawn thi neuh nuam maw em aw. A chang el te hi chu her diai duai mai mawle. A a chal hi a kak chho ruah a. A savom zawk maw? Aw. Kai an thawm savom leh sakei insual chu TV a. Kan en ang ngawt hi a ni lo. Life a han en chuanin a rap mihring tan chuan a rap thlak khawp mai. A khawi nge an insual bakai inbakai laiin han chak hmel awm zawk a lang le. Savawm khan a ngam lo a niang.
I rin thuin an ti tail a. A tawmna kha changel hung zel karah khan a tawm ta a. Kha kha sakei khan va bei thin ni tur a ni. Ber. A taka chu inzawhmut chiah lo deuh. Chu hmu tho chuan. Savawm chu kan hmu a. A sa kan zu kal chiah khan a sakei kha in sa seng ta maw? A hniah karah khan a pherh veng vung ah khan a hriat ta.
Zu kal lo tau la thih thleng tha kan in sual mai aw mai a. An ni hnih in sual na. A hma ni khan an in sual a, khu kan ri te khan zawng pasal in sual maw kan ti mai an tia. An rawn nawn leh a ni. Puia lo awm a thawm ringawt pawh maw chang e, lung hi a che luai luai mai a ni. A sai ngawr ngawr a ti. Lam thum vel leka han hriat ah chuan a rap thlak khawp mai. Semkawm nen chauh a han huai thlak thlak chuan ka pu te pawh val upa an ni tawh a.

Pawl tak hi nia sak vawm leh sakei insual, sak ngal leh sakei insual te ang chi te hi maw?
A sakei pawh khan a ti hlei thei vak bik lo a diang tih chu a rinawm a ni. Timai la lal lal hun lai te pawh an sawi thin a,
thu mai a kan hriat kha a tak a han hmuh chuan in sawi ngawt ang chu ni miah lo. Aw. A sakei a ka hmu ta ula eng nge a nang aw a ni pawh hliam viau ve tho ang aw ngem le?
Hliam ve tho ang.
tina thei tha em a lawm a savawm te chu ve zawng zawng khan ve zawng zawng khan kan haw chuan eng nge niang a hmu phak lo pawh khan eng nge niang ti mai maw a rap thlak a la awm an ri hum hum mai ni TV a kan lo en a an pui mang e tih a ngawt chu ni lo
a rap awm tlat ani sanghal nghal chang leh Sakei in sual tih te hi hmuh tawh em? Ka hmu lo na hemi pa te hian in ka fu tlan kha savawm khan a tlan a ni. Zan ah khan an bei a hu lalmawi a kan thenawm pa nen khuan in. Zan ah khan chan bei kha ka fu tlan kha an zuk en a an lo lem ri khulh khulh mai a ti hemi pa chuan in kha kha thawm hria kha tlan chhuak a heta sanghal kha lengkir ko chunga hian tum an rawn nei kha kha ta an tlan tha kha a savom leh sakei kha a savom leh ngal chang kha an in su ta chuan a in bei nasa mai a an ti thawm ropui zia chauh an ti a sangha la an hawk vel te kha a tuk zingah khanin ka kal thla ta an in ti hlum ngei ang chu tiang a thawm nasa a nih chuan ka ti a mahse an lo in ti hlum lo a savawm kha hetia kham awi deuh. Ah khanin a tawlh thla ta pe thla hun a, chu chuan inthenna ni awmin ka hria. A dangah kha chuanin e an inbeihna kha nasa zia. Aw. Chhui zel te la pawimawh chu lo tlu hut mai lo maw le? Ka hre lo le. Mahse chhui tu nih chu ngam awm viau si lo ang a. Ram han vah tak tak hian chuanin mina an awih lo tur hi. Hriat chu tam ve. Ri neuh neuh, phun neuh neuh tiang te chu maw? A ni. Chutiang deuh chu i tawng ve fo em? A tawng ve fo mai. Ka tawn hmasak ber phei chuanin ka zui pa ka la tih ngai hma ania ka tih tan tirh chho ve. Ka channa kha khuathim thut thut a rawn chhuak chho lek lek tawh tih hian. an rawn tawng chho a eng an sawi hriat tur awm si lo hian an tla thla leh thin a, an rawn chhuak chho dawn a nih hi ka ti a, rawn tawng chho leh thin a, an tawng eng an sawi hriat si loh khan kan u kan zui pa chuan eng ati hriat tan tih rei lo haw daih loh tia anga awm chu a kah theih loh reng reng a nia a ti a, a khan hlau leh hnuhnawh a ka tih tan tirh khan nia rei fe kha chu ka han ti lo leh ren rawn a. Ka hlo avang khan hriat tur chu a tam ve mai.
A nih leh sakei ramhnuaia nui uar uar an hriat te hi a then chuan sakei a ni en tih a then chuan la si ni anga te an tih tiang hi ngaih dan in nei ang. A kei chu ka thil finfiah ah chuan in Ching pirinu hi ni tlang pui hei hi hei hi chu ka fin fiah ve chiang a hu lai pawh an riak ngam lo a phun nuah nuah nui hawr hawr ang hian an awm thin a kan nu te ho kan fa te ho hi tunah chuan hei tlang nula tlangval te an ni ve vek ta. an sian laiin buh kan seng a, kan ralah sak nghal an chhuak thin a. Chan ka chak ropui sia thlam an awm ngam si lo ka han dah haw vek a, chuan ka za chang a, nui leh a huk huk thin, phun leh a nuah nuah thin. Mara chu chunglam khanin ka hre tlat mai a, ka han en ta a. Chingpiri nu kha emaw nia emaw. Ka hlau man khawp mai kei pawn.
Awm dawn em asi nula hriat chian pawn. Nua nua ti khan nui ang te khan a awm leh thin a. Hei hi ni maw. An hming chu sawi loh la heng hian chuan an hriang a. He mite nupa hian an ri angam loh na chhan chu khi nge khi nih khi ka ti ta. Ka finfiah ta maw. A hriat tan tir chuan a hlau awm khawp mai. Awm ang, an dem awm miah lo. Aw, a rawn nui deuh ang hian a awm a, a rawn phun ta nuah nuah mai a ni. Enge sawi aw chu pa chuan tih mai tur a nia. Mah erawh chu chung lam a ni avang khan ka han en ta a, Chingpirinu kha a ri nuah nuah ta mai a maw. Hmanlai upa inah pasal tha Chingpirinu hnuaia riak ngam hi chu huaisen tak an intih chu a lo awm ve tho.